11 july 2025 tiri muno muwaterfalls mupark town pane musikana akashaika three days ago musikana uyu ari kufungidzira kuti akapondwa neboyfriend yake yaange achigara nayo kusangana vatuza zvekare mune zimbabwe pano pazest news pano patichange tichimhanya nemanews updates echinhu zvakasiyana siyana zvichange zvichi Chikamu muno munyika yedu yezimbabwe so kana uri mutsva subscribe and turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe manews updates uchange uchingozvionera so dai ndabata nyaya yemusikana uyo ane nguva yakareba achitsvagwa achishaika mhuri yezimbabwe musikana uyo akuzofungidzirwa kunzi akaurayiwa neboyfriend yake song rezimbabwe boyfriend yake yanga ichiacta weird madays apfuura akamufushira mugarden ndo atanga kudiridza so vanhu vaishamisika kuti pakudiridzwa pa panei ipo paya ndo panga pakavigwa munhu sa vanhu vaingona padiridzo pasina muriwo so vakazonoona ipapo so muriambo ndachikumbokomenta zvanofunga in the comment section below otudza mafungiro ako maringe nethis news update much love 11 july 2025 tiri muno muwaterfalls mupark town pane musikana akashaika three days ago musikana uyu ari kufungidzira kuti akapondwa neboyfriend yake yaanga achigara nayo pamusha panapa musikana uyu akapedzisira kuonekwa nevanomuziva on sunday zviri kuinzi murume wacho waanga achigara naye akangotanga kuacta so fun pamusha ipapo vagarisani vavanogara naye vari kunzi vakaona aipota achibuda achiita seanodiridza pagadheni achiita seanopota achimema gadheni rake hanga ndipapo paakanga afushira musikana uyu zvakazoita kuti vakomana vanogara pamusha uyu vave suspicious kuti chii chiri kumboitika vakazosvika pakuenda kunofukunura kuti paari kudiridza apa pasina muriwo uri kuoneka pambori nei iyi ndiyo nzvimbo musikana haasati afukunurwa pane chinhu chichena chiri kubuda apo pakaita kakuungana mavhu ndipo pakafukunurwa nemukomana akazoona musoro wemunhu uripo pari zvino veforensic vakamirirwa kuti vasvike vagozonatsoita humbowo hwese hwezvakaitika asi musikana achiripo arara akarindirwa nekuchengetedzwa nepolisi ngatinzwei zvizere pane munhu akanga aripo zvakaitika ndezvekuti zvakaitika ndezvekuti murume aigarisana nechi aigarisa nechi eh? ne girlfriend rake saka zvadaro girlfriend rake re rakabatwa riri mota nechi neimwe neimwe boyfriend abatwa ari mota saizvozvo uyu murume uyu chi akabva arowa chi arowa girlfriend rikasvika pakufa rafa kudaro ndobva andocherera manheru acherera kudaro manheru saka inini ndaka mama movements akaitika anga asingaimboiti saka zvakandinetsa kuti ah, chii chinombotora nzvimbo saka mumwe mukomana akaona zvichiitika ipapo atsanangukora achi nyaya achiti munhu haasi kuonekwa akaenda kumba kwavo chiti gati mutsvaga chii ndobva tabva ipapo anotsvaga kumba kumba kwavo ndobva shaya ndobva taenda kupolisi ndobva tanoripota polisi ikati chi enda mbuno chi mbonanatsa kuongorora kuti kana kuti munoenda kuhama dzake munodii afoneri kunechi kune dzimwe hama dzekuti ariko izvi saka zvadaro zvakati zvamba chindinetsa inini ndobva ndatora friend yangu ndikati aiwo chamari ndikuvimba kuti munhu chii munhu anenge akafa zvadaro ndobva tadzoka ndobva tachi tanotendera panzvimbo pandaifungidzira kuti ndopari ndobva tati chi ngatore chi titore foshoro titange tasejesa tachi satabata munhu tadaro ndobva tachiti bva tavhukunwa ndobva ndaona kuti musoro munhu ipa Sataura musoro munhu ndipo ndipo takazokuti bata kuti munhu kuti ndobata tamubvunza kuti iwe wakati kuti wakatoura munhu ke